Пулса иртет. Пулса иртрӗ темере паян савӑнӑҫлӑ кун. Ларта пӑр. Вӑл самант чӗм пек яваплӑ самант. Мӗрсен йӗркеллӗ, тӗрӗс-тӗкел лартса ӗҫ тумашкӑн питӗ вӑл Хӑйне майлӑ ӑсталӑха ыйтат. Вӗсен пысӑк скульптурӑсем, кӳлепесем тейӗпӗр. Вӗсен вӗсем юманран, юмансем пысӑк. Хӗссе лартсан унта ӗнтӗ пӳрне, пӳрне лапчӑта сӗнте мар. Ура асрамасӑр ӗҫлеҫҫӗ, асраман ӗҫлен вӑл лапчӑта. Ҫавӑнпа та тейӗпӗр питӗ асранса йӗркеллӗ ӗҫлетпӗр. Вот кунтан тейӗпӗр кӑҫал тӑваттан анчах пуҫтарӑнар вӗсен тӗрлӗ сӑлтава пула Кашни ҫул пирӗн арсем, скульпторсем тейӗпӗр. Ӗҫлеме каяҫҫӗ тӗрлӗ ҫӗре. Ҫавӑнпа та ваттӑн анчах, анчах та тавтапуҫ санаторий ертӳҫисене Юрий Симонова. Мӗншӗн вӑл кашни ҫул ҫакна йӗркелеме пире ирӗк парать. Вӑл йӗркелӳ ҫак йӗркелеврен те вӑл чи асли. Вӑл унӑн ирӗкӗпе ҫак япала пулса иртет. Кунтан тӗп пирӗн тӗп шухӑш, кӗскен каласан, тӗп шухӑш хамӑрлӑха аталантарасси. Мӗншӗн хальхи вӑхӑтра эпир такам культурипе те кӑсӑкланатпӑр. Темскерте унтан телевизорпа куратпӑр. Анчах та хамӑрӑнне чӑн-чӑн хамӑрӑнне хамӑрӑн тесе мӗскер калатпӑр ӗнтӗ пирӗн хамӑрӑн атте-анне, асатте-асаннесем пурӑнса савӑнса ирттернӗ пурнӑҫа никам та йӗркеллӗ вот ҫакӑн пек пирӗн пек ӗнтӗ вун икӗ ҫул хӑрамасӑр калама пултарап а тата мехел пур пуль-ха мехел казаков ирттерсе пырат ҫавӑн пек пысӑк проект ҫук тесен те юрать Вот ҫак питӗ пысӑк проект ӗнтӗ вӑл. Пуҫланса карӗ. Пинне даже тӑхӑрмӗшем ҫултах пулмалла. Халь ӗнтӗ тахҫанах пулнипе асла тӑкаймастӑн вӗҫе. Вот хамӑрлӑха кӑтартса парасси. Хамӑрлӑх мӗскерре пирӗн ваттисен сӑмахӗсенче, юмах сӑмахра, улӑп калӑпӑр вот кӗнеке тухрӗ, унти сӑнарсем, Ҫак кӳлепесем ҫинче эпир сӑнарлатпӑр. Вара кашни вырсарникун эпир вунӑ сехетре йӗркелерӗмӗр тӳлевсӗр экскурси. Унта хӑтьӑкан кӳлме пултарать, итлеме пултарать. Унта питӗ сехет ҫуру ик сехет хушшинче йӗркеллӗ улантарса параҫҫӗ. Хамӑрӑн культура ҫинчен, йӑла-йӗрке, хамӑрӑн истори. Унта, ну, Тӗплӗн ҫакӑнта ыйтми пулать. Мӗншӗн кунта ҫӗр вӑтӑр ытла скульптура ларатӑн те халь. Халӗ пӗр кӑҫал касрӑмӑр кӳрепесем юрату йывӑҫҫи патне иккӗмӗш ҫул ӗнтӗ касатпӑр. Вӑл каллех санаторин питӗ хӑйне майлӑ енӗ. Унта канакасем пурте каяҫҫӗ. Юрату ӗнтӗ вӑл тӗнче пулса кайнӑ юратупа. Ҫавӑнпа та каллех пӗлтерӗшлӗ пысӑк. Кӑҫал ҫавӑнпа тӑватӑш скульптура касрӑмӑр. Виҫҫӗшӗ юрату йывӑҫӗ патне, тепри ылтӑн ту патне. Мӗншӗн калап ылтӑн ту патне тесе? Мӗншӗн эпир хӗвеле хисепленӗ. Кӑҫал питӗ кӑсӑклӑ кӗнеке Алмантай, Володя Алмантай кӑларчӗ. Эпир унта ҫав авалхи вун виҫҫӗмӗш ӗмӗрхи хамӑрӑн философипе пичетлесе ну, туптаса кӑларнӑ укҫасене ҫутатрӑмӑр. Унтан те лашапа урхамахпа хӗвел, барспа хӗвел, йытӑпа хӗвел пырать. Вӑл пирӗн юмах сӑмахра питӗ анлӑ сарӑлнӑ. Вот ҫавӑнпа та ҫав укҫасене хӗвел ашшӗ ятлӑ скульптура ҫине лартса калӑпларӑмӑр. Вот, питӗ кӑсӑклӑ пулчӗ тесе шутлатӑп ӗнтӗ. Килсе курӑр. Ҫавӑн пек кунтан те халь каласа парам, эпир пуҫтарӑна пур ытларах хамӑрӑн культурӑна хисеплекенсене чӗнетпӗр. Ну, ыттисем те килме пултараҫҫӗ ӗнтӗ, чармас пур. Вӑл ӗнтӗ ниме йӗркипе килеҫҫӗ, пире пулӑшаҫҫӗ лартмашкӑн, мен вӗсен каларӑм, йывӑр кӳлепесем юманран. Кашни ҫул ҫапла савнапӑр, ырӑҫшӑн. Ҫӳрес те аппӑр. Ырӑтӗнче пулса пырать, хамӑрӑн ачасем хутшӑнаҫҫӗ ҫапла. Чӑн пек пирӗн питӗ яваплӑ ырӑ ӗҫ. Вӑтанскере вас. Ӑна ҫӑмӑлтар ӗнтӗ.
Тавта пуҫ.
Малашне ҫакӑнпа
ҫӗр вӑтӑр мар, ик ҫӗр вӑтӑр, виҫ ҫӗр вӑтӑр кӳлепе пултар. Ваттисем пехил тӑрӑх ӗнтӗ пирӗн ӑна Малалла тӑсса пырас пулать мирсен ырӑ тӗнче тунӑ пирӗн ватӑсем, пирӗн халь вӗсен йӑли-йӗркине тӑсас пулать. Вӗсен каланӑ, пехилсӗр ҫын виҫ ҫула тет, пехиллӗ ҫын пин ҫула. Ҫавӑнпа та ӗмӗрлӗхен чух.
Ҫапла ӗмӗрлӗхе.
Пехилле пулар, малла ырӑ ӗҫсем тӑвар, ҫапла пултӑр. Ҫапла пулар. Тавах.
Ирӗн те пӗрремӗш ҫултан кунта симпозиумсем йӗркелеҫҫӗ санатори Чувашии. Ку ҫав Симонов Юрий Леонидович тӑрӑшнипе, Болтаев тӑрӑшнипе миҫемӗш ҫул пултӑн, эпир кунта пуҫтарӑнатпӑр, ӗҫлетпӗр, канатпӑр, сывлӑха юсатпӑр. Вӑт кӑҫал эпир тӑваттӑн кӑна пуҫтарӑнтӑмӑр кунта. Кашни ҫул кашни ҫын пирӗн пӗр юпа тӑвать ӗнтӗ. Ну, ыйтусем пама пултаран. Ну, кунта пӑхрӑм та эпӗ Ульяновск, Чӗмпӗр облаҫӗнчен, Тутар Республикинчен, Чӑваш Республикинчен Интернета на улице каламадӗ. Ну, ну чӑвашсем пурте. Вӑл пирӗн тӗку симпозиум шутланать. Кунта килеҫҫӗ кунта Чамберти университетсем художниксем, скульпторсем. Ибах хам Тутарстанран. Вот ку симпозиумда пирӗн э, статус э, между межрегиональный булат. Унта хожасем кашни кашни юлгах килеҫҫӗ хожасем Кашнин тӗрлӗрен асаплӗ проблемӑсем унта. Хӑш ҫул килеҫҫӗ, хӑш ҫул килмеҫҫӗ. Вот кӑҫал мӗн матӑр пулчӗ ҫавӑн пек, эпир тӑваттӑна пуҫтарӑнтӑмӑр. Кунта Чӗмпӗртен Юрий Ивановичпан Еткер Слава, Балтаев и Ебен Бегында ӗҫлерӗмӗр. Вот Игорьне ӗҫлерӗмӗр, вот халӗ эпир кунта весь татӑлса хӑварса Паян лартса хурасшӑн.
Лартса хурасшӑн. Ну, ҫумӑр чӑрмантармасан ҫав мӗн-тӗр пенотекспа, текстурӑпа сарса хӑварасшӑн ӗнтӗ. Вӑраха упрантӑр тесе. А сирӗн миҫе скульптура кунта ӗнтӗ? Ҫак Чувашия Ман кунта кунта? Икӗпинче пӗрремӗш ҫултан пусан. Кашни ҫул? Кашни ҫул пӗрер скульптура лартнӑ. Апла вун иккӗмӗш скульптура ӗнтӗ сирӗн даже? Вун иккӗмӗш скульптура ӗнтӗ кунта.
Халь ак мӗн, иккӗмӗш ҫули пыр ҫак. Юрату йывӑҫ мӗн ҫумне лартатпӑр. Кунта тулчӗн те халь пирӗн кӑсӑ йӗпенте пӗрремӗш ҫултан хӑшӗ ҫуралнӑ, хӑшӗ ҫынсем тӑрӑшнӑ аркатнӑн та вӗсем веҫ реставрирует тумалла пулать-ха. Эсир ҫав культура вӑгна ӗҫлетре тата урӑх ӗҫ пӗтӗмӗнте вӑна ӗҫлетре? Эп хам ҫав йӗпенте пӗрремӗш ҫулччен живопись, живопись график шутланаттӑм тей. Вот ҫавӑнтанпа халь мӗн Как-то вот пуль ҫавӑн пек эп ялан йывӑҫпа ӗҫлеп. Йывӑҫпа ӗҫлеме кӑмӑллӑ-и? Ну, юратнӑ ӗҫ ялан кӑмӑллӑ вӑл. Юратнӑ ӗҫ вӑл кӑмӑллӑ. Сире скульптурӑсем ҫав Елчӗкре те центрта пурччӗ пулмалла, ну, колонка патӗнче? Ман ӗнтӗ кунта.
Пӗтӗм Чувашипе ӑсӑнчӗ. Кунта санаторинче, кунта ҫывӑхрах, Бичурина Питнер ял ҫумӗнче лартнӑччӗ. Кунта Апаш, ак ҫирӗм тӑваттӑмӗшӗнчи конференци пулчӗ ӑнта. Апаш скрещтени ӗнтӗ тӑххӑрмӗш. Унта лартнӑ. Елчӗк районӗнче питӗ нумай республика кунне та пысӑк ӗҫ тунӑччӗ Елчӗк пуҫлӑхӗсем. Ну, Хусанта, Чӗмпӗр, Чӗмпӗрти, Пушкӑртстанра ну, пӗтӗм Атӑл тӑрӑхӗнче Атӑл Пӑлкал тӑрӑхӗ. Ахаль мӗн ӗҫлевӗп Кукеҫ, каҫалӑвӗт Кукеҫ ӗнче республика кунӗсем пиртеҫҫӗ. Унта Бичурин музейӗн картишӗнче

Унта
Васен тума пуҫланӑ чӑммала, мӗнсем чӳрече наличникӗсем пур. Вот чӳрече наличникӗсем ахар хӳмисе мен картине пӳлсе пӗтернӗ, ӑна пенатекс пасарнӑ, халанда хапхине тӑваҫҫӗ. Вара ӑнтан кӗрсе ҫӳремелли мар вырӑн пулать, унта ҫам пек ӑна пусо лартнӑ. Вӑл ҫирӗм пӗрмӗш числосенче уҫӑлать-и? Кӑҫал уҫӑлатӑн Картиш вӑл услама пуҫтарнӑ, ӗҫлеме пуҫтарнӑ. Ӑслеме пуҫлать. Ӗҫлеме пуҫтарнӑ. Музей комплексӗ пекех пултарать. Ага, ҫавӑн пекех. Ку ҫавӑрӑн кунта, кунта пирӗн этнопарк шутланать, унта ӗнтӗ этнодвор пулатӑн те вӑл. Унта тӗрлӗрен выставкӑсем унта, ҫав пулӑҫӑсен хатӗрӗсем, тимӗрсен хатӗрӗсем, ҫавӑнта веҫ пуҫтарасшӑн, пока веҫ саланса пӗтмен, органса чупалса пӗтмен. Музей подоткрытым не пулматӑн. Ага, ҫавӑн пекех. Сирӗн ачасем ҫак скульптура енӗпе ӗҫлеҫҫӗ-и?
Ҫак ну, сирӗн ачасем ҫук, ман ачасем кунта иккӗште ӗҫленӗ ман. Иккӗште икӗ ман икӗ Скульптура лартса хунӑ-и? Иккӗште ӗҫленӗ кунта ачасем пур вӗсен та. Пӗрремӗш мӗнре пулӑшма кӑна килнӗччӗ. Халь пӗри Хусанта, тепри Санкт-Петербургра. Мӗнле каламалла, вӑл ӗҫпе ӗҫлемеҫҫӗ. Ҫавӑш пекех теҫҫӗ, но алисем тӑрас вырӑнтан ӳсеҫҫӗ.
Палламалла. Ну, ӑнӑҫу пултӑр. Тавтапуҫ.
Мӗн, ман пуҫ таяс килет ҫак йӗркелекенсене. Тавтапуҫ вӗсен.
Ну ӗнтӗ ку симпозиум бернӗ вӑл кашни ҫулах пуҫтармалли, тем пек пӗрлештермелли Пуху тӳсессине тӗрӗсех те пулать, наверное. Ачасемпе пуҫтарӑнатпӑр, ӗҫлетпӗр. Кашни ҫул ҫын пек пӗр-пӗр кӳлепе лартса хӑратпӑр. Кӑҫал ман ман тупине лекрӗ лаша, юрату урхамахӗ. Ӗнтӗ вӑл тӑватӑ пайран тӑрать.
Ять ниҫтан ун пек пама шутларӑн? Ячӗ вӑл ӗнтӗ Эртюшин. Ертӳҫӗн эскизӗсем проекчӗсемпе ӗнтӗ пирӗнншӗн ҫак туса парасси туса. Ертӳҫӗ кама кама?
Ертӳҫӗ Балтай Микуҫа. Унӑн шухӑшӗ? Унӑн шухӑшӗ, унӑн проекчӗпе ӗнтӗ кӑсӑкӗсех.
Вӑл шутлатӑн те кӑҫал ҫакӑн пек мӗнсем проектсем лартса хумалла? Кӑна ку тума пултарать, кӑна ку тума пултарать тесе калӑпӑр. Кашни йышӗн хӑйӗн кӑмӑлӗпе, хӑйӗн вӑйне Туйтарнипе, выльӑх ҫитернипе ӗнтӗ ман кун пек пӗчӗк япаласем тытма кӑмӑл унашкалах ҫук. Пысӑкрах, калӑплӑрах, пысӑкрах япала тӑвас килет. Маншӑн вӑл интереслӗрех, кӑсӑклӑрах. Куда мне надо?
Кунтан ҫак Чуваш Ие тӑрӑхӗнче миҫе скульптура пулчӗ ӗнтӗ? Кӑҫал вуниккӗмӗш скульптура. Вуниккӗмӗш ҫул.
Вуниккӗмӗш ҫул ҫӳренине пӗлтерет-и вӑл мӗнле? Вуниккӗмӗш ҫул ҫӳренине. Кашни ҫул пӗрер скульптура.
Кашни ҫул пӗршер скульптура.
Пӗр ҫулта сиктермен?
Кӑҫал, ну ӗнтӗ сиктермерӗм-ха. Пӗрре чӑн пек кӑмӑлпа килнӗ ӗнтӗ юлташсемпе пӗрле. Вот Сандер Пикл питӗ Хисеплӗ те вӑйлӑ ӳнерҫӗ, скульптор. Питӗ вӑйлӑ йывӑҫран касма, ӗҫлеме пултаруллӑ ҫын, ӑстаҫӑ. Тата ӗнтӗ кунта кӑҫалхи пӗр тӑваттӑн пултӑмӑр. Юрий Фролов, Андер Пикл, Артемий Гузин те. Вӑл ертӳҫӗ. Кӑҫал сахалрах, но
Кашни ҫул юманран тӑватӑр тесе чарать. Кашни ҫул юманранах, юманне ӗнтӗ каласа килетӗп. А юман здесь тупса килни? Кӑна ӗнтӗ вунӑ пӗрене илсе килтӗмӗр те пӑртак. Ӗҫлеме те кӑмӑллӑ юманпа ҫирӗп. Юман ҫирӗп хан палла миҫе ҫул тӑма пултарать вӑл? Э, Ҫавӑн пек лартса хуртассан трупа ҫине лартса хуртӑр-ха эсир? Ну, аллӑ ҫул ытла ларать вӑл, инҫен те ӑна Пӗр-пӗр темле тытса ҫунтарса ямасан ӗнтӗ вӑл ларать. аллӑхи ларать. Вӑл пиҫсе ларнӑскер, вӗсем труба ӑшӗнче лараҫҫӗ. Тӗпе ҫӗрмест.
Тӗпе ҫӗрмест. Йӑван хӑймасть вӑл.
Ҫӗрӗк хӑпармасть, нӳрӗ хӑпармасть ӗнтӗ. Кунта вӗсем пурте хӑйӑршӗнче, хӑйӑр ҫинче тимӗр тулпа ӑшӗнче те тата вӗсем Пач уже сывлӑшӑрлӑ анчах ача чухне ӗмӗтленнӗ. Тытса пӑхса кӑсӑкланма пуҫланӑранпа ӗнтӗ вӑтӑрҫул ытла. Сакӑрӑн пӗрремӗшӗнче салтакра ӗнтӗ каласа пӑхрӑм та. Унччен ӗмӗтсем пулса, а салтакра вара ачасемпе Украинӑран, Грузинчен, Белоруссинчен ачасемпе пӗрле Ҫак эрнере курилка пекки пуканӑсем лартрӑмӑр. Ӗнтӗ ҫакнашкалах питӗ вӑйлӑ касаканни пулман кунта. Пулӑшкал кӑларнӑ анчах пулса. Кунта вӗсем проф. специальность ӗнтӗ. Ҫак йывӑҫран касакансемпе белоруссем вӗсем вӑйлӑ ӗҫлеҫҫӗ. Вӗсенчен вӗренсе мӗн вӗренме пултарнине вӗренкелесе юлтӑм. Кӑмӑлакарӗ те хальччен ӗҫлен ҫак ӗҫпе. Кӑмӑлакарӗ хальччен те ҫав ӗҫпех. Ну, тавлашла.
Малашне те ӗҫсем ӑнӑҫу, ӑнӑҫлӑ пулса пыччӑр. Чаплӑран та чаплӑ ӗҫсем тумалла пултӑр. Чаплӑ пултӑр. Тавах.

Пулӑшса пыма мала пулать. Шӑпӑр ҫук та. Если если Турри пӗлкӗ ҫук пулӑшмасан, она или ҫунтарканı, или подпалаканı, и тепӗр пулӑшакан тытӑнма пулать. И йывӑҫран тунӑ, если хирен тесем ӗнтӗ, чӑмран тесем тыртаван тунӑ. Варакӑш пулӑшмасан ӑна улӑштарнӑ. Мӗншӗн тесен Туры ӑна хӑйсене

Хӑть! Пӗрремӗш баянды тӳлевесем кассан бернӗ. Лапсамар лайӑх ҫавна тав туса хамӑр шухӑш панчӗ, хамӑр сигнал туса